Hey, my brothers and sisters, so now good morning, good afternoon, good evening. My name still the Mefe, still the Immigrant Solution. In case if una never subscribe, abeg more now just go hit the subscribe button. So now here be the place where we for dey give all the latest information wetin dey happen around us for here. So I say me I just come tell una say good news don still come again because of say another money don still shele because we don still dey come dey share the money na say me I come still let una come still know say if you know say you dey Bologna or Everon the church wey dey Bologna come talk say Dey wan come share money to family wey dey in difficulties, wey get problem. So na im make am dey come come talk this one so. Wetin be who be the family wey dey difficulties wey dem dey talk about so? Na im be those people wey because of corona virus or health issue dey no come fit pay their house rent or dey no come fit feed again or dey come get one problem or dey come reduce their

You fit see am for website of this uh, Bologna website. So the Archbishop, which is Archivescovo of this region, Emilia Romagna, where, where they call Matteo Zuppi, come talk say he bring this innovation make e still take assist people wey dem no fit get opportunity take receive any other benefit wey government first bring so e don budget this money up to about eh, one million wey say wan take help families wey dey into these difficulties if you know say you be single they say the official reach up to four hundred euro if you know say una be couple wey una marry legally the official share five hundred euro if una get one pikin you receive six hundred then if una get two pikin you receive seven hundred and if una get three pikin now e go be eight hundred na that one be the highest money wey dem fit pay and how you go fit take apply for this uh, this fondo san pietronium wey dem talk so so first thing wey i wan tell you be say the the support they still dey ask people if you wan come still contribute to support this project wey our cardinal zupi come bring come out for bologna if you wan support you go the website the chiesa for bologna or san pietro website na there you go see the account number wey you fit take support for those people wey wan receive those money wey dey under difficulties na i wan talk about So di first criteria be say either you lost work or your work reduce due to coronavirus or you get any other problem. While di second criteria be say di person wey e dey among di family composition which means family union so the money wey una go receive, e go be maybe four hundred euro each of una maybe if una receive your wife receive maybe four hundred or if the your husband receive four hundred or thereabout say the money no reach to to fit take carry the whole family or expenses so he say na im una fit still apply then another thing again if una know say the monthly income for march is less than 400 euro for one person in your members of your household your monthly income for march first e dey less than 400 euro say for each member of your household or family composition so if you know say e dey less than 400 euro you fit still apply Den di last tin wey dem kon still tok sey for those pipo wey dem know sey dem get resident or domicilio wey dem dey call hospitality or pipo wey dem know sey dem still get accommodation for Bologna wey dem no get resident, dem fit still apply Den if you wan apply, you must know di Catholic church wey dey close to your house, wey dey control your house because each Catholic church get di religion or e get di quarters wey dem dey control. Di one wey dey control your quarter, you must know di name of di. eh, reverend father wey dey pastor or wey dey reverend that church then you still know the name of the church wey still wey still dey control your area so if you know those one you get account wey don drop the money put and uh, you make sure say you get photocopy of your

So if you don send the information, they will process am. If they accept your information, you receive those money wey I first talk. This Fondo the San Petronio so so na church wey dey Bologna wey dem wey dem dey call the square wey you for see the church if you wan know na im dem dey call Piazza Maggiore na that church na just stay there gidigba the San Petronio na very big saint wey Hold Bologna gidigba sotey and every fourth of October na dem dey do the San Pietro Day. So if you know say you wan you dey difficulties you wan apply this is the process wey you fit take apply then you go to internet fill all the form and send the form to them where you for see the form na go explain to you so the website where you for see the form you go to this Chiesa uh, Caritas di Bologna then you see where they write modulo put that modulo when you click on in modulo e go display the form out na there you fill your name wey you dey ask you fill the numbers of your families wey you dey At di end of di day, you you make sure say you scan all your document like Carta Identità, ISEE which is your economical status, then you come still add your last booster paga. But if you no dey work, tell them say you no dey work, write those things put, then when you don get the alert, una still let us know i say may i tell una say na this channel be first aid immigrant solution so we dey give all the information wey you just talk wey i talk so we dey try to bring am to us as quick as possible because wetin i talk so na yesterday dey sign am and as at this morning don dey in operation now so you fit go fill your form so first aid is the first Advice we dey give to our pipu before any other pipu come hear the news, we go first just give our advice. So don't forget, subscribe and God bless you. Una bye bye.